Ki te whei ao, ki te ao mārama. Ki te rua kōiwi o ōna mātua i te urupā o Pūtere, whakaokiokitia e te tūpāpaku o Tā Toby Curtis. Āe, kua hinga te totara o tātou whānau nei, ā, kua whati, kua whati.

E te tī, e te tā rarau mai ki te ao mārama. Māringiringi noa ana na Roimata mō tā Toby Curtis i te marae o Tapuaekura i tōna rā nehu. E ai ki tana irāmutu, te kaiwhakaari rongonui a Cliff Curtis, nā tōna matua kēkē ia i āwhina ki te whakapūmau i te ao Māori ki āna mahi katoa.
Te tangi a te iwi mō te rironga atu o tēnei piki kōtuku o Ngāti Rongomai. Āe, kua hinga te totara o tātou whānau nei, ā. Kua whati, kua whati. The reach of colonisation affects us today. I tae a tini, i tae a mano ki Rotoiti, ki Tapuwaekura marae, ki te poroporoaki atu a Takuta Tā Toby Curtis. Te katoa o te marea kia āta mihi atu ki a ia, kātahi anō rātou, te whānau ka rongo. Ā, i te hirahira o tāna mahi. Koia te, te mutunga o te wāhanga raino o tērā o tātou whānau. Nā, te pōuri te ngākau.
Hei tā te kaiwhakaari rongonui, hei tā Cliff Curtis, nā tōna matua kēkē i hāpai ake tōna māramatanga ki te ao Māori. I titiro au ki, ki runga ki a ia, nō te mea he, he rangatira, He rangatira tūturu ia. O tērā wā, o tātou wā, you know, uh, o tērā te tangata, o tātou whānau, o tātou hapū, iwi, o te motu. I āwhina i a ki au i ngā mea katoa o, te, o, o, o, o Tahuoranga. Uh, ki ta mahi, uh, ki taku whānau, ki taku whai uh, akonga, I tōia mai te tūpāpaku o Tā Toby ki te manawa o Rākeiao i te Paraire kua pahure nā te mate manua i a mate ai e 83 tau tōna pakeke. Kua ngaro te
te rangatira engari ka tū tonu ana mana me ana whakaaro. o tātou whānau nei.
Kua whakatakatohia a Tākuta Tā Toby Curtis ki te rua kōiwi o ōna mātua tūpuna ki te urupā tawhito o Putere, Heroni Waikato, Te Ao Mārama.
Ko Rehua Mihaka tētahi o nā kaitiaki i te mauri o te pae te roana atu o te tangihanga mō tā Toby Curtis. I kōrero ia ki te kapa pāpāho o Aukaha i tēnei rā.
Ko ngā kōrero ka tae mai ki runga i te marae nei. Mai ngā tōpito katoa o te motu, he kōrero aroha mō te koroua nei, me ōna mahi nui ki te tautoko i ngā kaupapa Māori, mātauranga nei, tōrangapū nei, kāwanatanga nei, me te mea anō tana kaha whawhai mō ēnei take Māori kia puawaitia i roto i tēnei motu, Kia puawaitia hoki te ao Māori me te reo hoki.
He aha, he aha pea ētahi o ngā kaupapa kua oti i a ia i roto i ngā tau, ētahi o ngā kaupapa kua tōia mai ai te iwi ki runga ki a ia i ēnei rangi tata nei?
Ngā kaupapa kua oti i a ia, āe te tino mōhio ina kua oti tētahi o āna kaupapa engari he mea kia puawaitia, Ā, he mea kua whakaarakeina e ia, hai aha, hai akiaki i tēnei reanga te pupuri, te tautoko i wēnei kaupapa e haere ake nei, haere ake nei, kia pai ake te āpōpō. Ā, ina pōtae mai ai te Kīngitanga, he aha ētahi o ngā kōrero i horahia A ki te marae inanahi a Inapō nei, i pēhea ngā whakahaerenga a Inapō? A, i pai, i pai te whakahaere i te taenga mai i tō mātou Kīngi. A, ko ngā kaupapa i kōrero nuitia ko te, ko te mana o te wai. A, ko tērā, tērā, ko ētahi o ngā kaupapa i mauria mai e Rāwiri Waititi, a, mō ngā, Take tōrangapū, anō nei kōrero nuitia ngā tātai whakapapa o tō tātou tā ki te kāhui whare āriki, aha atu, me te nui o ngā tāngata i eke ana ki runga i tō tātou Kīngi. I tōna kōrero nei i Hana, ngā mate katoa o te motu i tae ki a ia, i ngā rangi kua taha ake nei, ana, ko tāna te kawea mai wērā mate ki runga i a mātou, mā tātou e tangi. Kia ora, kia ora, tēnā koe i ērā whakama, ērā whakamahukitanga. Ana, ko koe pea te mea e tino mōhio ana ki ngā kōrero mō te urupā e haere nei ia. Kei hea, kei hea rā te urupā, ka takoto ki hea me ngā, me ētahi kōrero pea? Ā, mō tana haerenga ki reira. Ko te urupa nei, he, he tawhito. He tawhito tēnei urupa, me te mea anō hoki, ruarua noa iho ngā tāngata kua tae atu ki tēnei urupa. Waimaria ana ahau, ko, ko tētahi o aku hoa, ā, ko tōna whaea ka takoto ki runga i tērā urupa. I ahau e tamariki ana, ka whai hoki au i, i taku hoa, kia kite i tana whaea, ana, tāku, ti, Titiro ki tēnei urupa, tapu, tapu rawa. Nō reira, ko te whānau ā, o konei, me kī ā, he uri, ngā uri o Ngāki, ā, he tātai whakahekenga i a Te Pikikōtuku, nō rātou tēnei o ngā urupa, ko Putere te ingoa. Nō reira, ko Pūtere te ingoa o tērā urupā, ko tēnei urupā kei Kaitehiwi, ki muri nei i te wharenui o Rākaiao. Engari e rua ngā urupā o konei, ko tētahi kei muri i te whare o Rākaiao, ko tētahi kei te taha maui o te whare o Rākaiao, ko te ingoa o tērā urupā ko Tapaniao. Nē, te wāhi nō hea ai tō mātou tūpuna a Urutohatoha. Nō reira, wēnei kōrero, Ā, he, he kōrero nui, he kōrero, ā, mai rā anō, ā, he, he kōrero tuku iho ki a mātou. Nō reira, e tika ana me kōrerohia au ēnei kōrero, engari me mārama hoki mātou ki te tapu o ēnei o ngā wāhi.
Kia hoki mai ki ngā take o te ao mārama, ka ito ake tonu ngā whakatairanga. Ko te hōtaka kawe pūrongo Te Ao with Moana nā toa o ngā tau karapīpiti e rua nei i ngā tohu pāpāho Voyager i tēnei tau.
I'm really proud to be associated with Whakaata Māori. I love it. We're a small platform. You know, our people fought for years for this platform and we're, and we're doing the bizzo.
Nau mai anō. E rua ira, kotahi piriona tā rā te whiu kua utua e te kāwanatanga hei hoko i te 100 pae hēneti o Kiwi Group Holdings. Te kamupene matua o Kiwibank, atu i a NZ Post, ACC, rātou ko NZ Superannuation Fund. Ko Kiwibank te tuarima o nā pēke nunui i Aotearoa ka tū inaianei hai kamupene a te kāwanatanga. Ko tā Grant Robertson, Minita Kamupene Kāwanatanga, ko tā rātou whāinga kia tū a Kiwibank hei kaiwhakataetae matua i roto i te ahumahi pēke. Na ko tā te tohu Mārire Goodall, he whakanui i nā mahi a nā Mātana Hauora Māori. I tēnei tau i tohua taua tohu kairangi ki a Ahorangi Sue Kringle o Ngāi Tahu, Waitaha me Ngāti Moe mō te rangatira o wāna mahi hei tākuta Māori.

Mō te tau tuarua karapīpiti, kua eke panuku anō te hōtaka kawepūrongo Te Ao with Moana, ina tohu pāpāho Voyager i tū ki Tāmaki Makaurau i te pō o te Rāhoroi. I whakamihia te hōtaka ina kaiwhakawā mō tana tirohana motuhake. Kei a Muriwai hei tēnei pūrongo.
Ko te hōtaka Te Ao Moana i Whakaata Māori te toa whakaihuwaka o ngā hōtaka kawe pūrongo o te tau i ngā tohu pāpāho Voyager. We were surprised and thrilled um given the the calibre of the other finalists, you know, Newsroom, Sunday and other current affairs teams, you know, that work in that space like The Hui and Marae and Q and A. There's some neat.

I think it's I think it's a very Māori way to sit down, kōrero and kind of unpack the layers that that are part of a kaupapa. Hei tā Moana Maniapoto, te kaiwhakataki o te hōtaka, he maha ngā kura muna kei muri i te kāmera. Our show is based in an old villa on Sandringham Road

But you know, we're on a kaupapa, we're a passionate, we're not just about, ah, can I get a sound bite, can I get a headline, you know, it's, it's trying to help people join the dots and, and teach people different things. Muriwai hei te o marama.
Nō te tau 94 ka tīmata te whakatū tukina ki waena i te kapa mamaku mēnā Wallaroos nō Ahitereria. Ā, i mua atu i te tukina i ngā rā whakanako taha, kāre anō kia hinga ngā mamaku. Ko tā Ahitereiria, Ahitereiria i tūmanako ai kia toa ki runga ake o te kapa mamaku i Ōtautahi, kia whakahokia atu ki te whakataetae ki Adelaide Oval i te tonga o Ahitereiria. Engari auare ake. Kāre i paku tohu nā Mamaku i roto i te tākoro tuatahi, ka haukerekerehia i te Rāhoroi e 52 ki te 50 te whakamutuna. Ahakoa i hahaua nā Wallaroos e ai ki te kaitākaro o ngā Mamaku ki a Stacey Fluhler, me ū tonu tana kapa ki te pae o kounga.

Hai tā te kaitiaki mana tangata, hei tā Peter Boshier, kātahi te mahi hē. Ko te kite ake i te mauhere mā runga CCTV e tango kākahu ana, e horoi tinana ana, e mahi whare iti ana. I puta wēnei kōrero a Boshier i tana pūrongo mō tana tirohanga ohorere i te whare herehere i Ōtākou. I whakahaerehia tana tirohanga i te tau 2020, ā, taro ana i tukua nā Kitenga tuatahi ki te Tari o Ara Poutama i te marama o Haratua 2021. Kua puta tōmuri tana rīpoata nā nā taumahatanga o te mate urutā te take. Hai tāna me whai wāhi muna nā Mauhere i Ōtākou ki nā wāhi horoi. Tena u tonu mai, hei muri i na whakatairanga, ka ea te haere tawhiti i ia wiki i te ekenga a enei kaitākaro ki na whiringa whakamutuna.
He tino rahi te whakataetae nei. Ko tēnei te whakataetae nui o te motu ki roto Tāmaki. Nō reira mōku ake he painga ki roto, engari he pakeke i te mea he nui te utu.
Hoki mai anō, kia titiro ake tātou ki nā matapae huarere. I mua i te haeata ka kōpata te ua ki Kaitaia, a Kene he whai titiri ki Tāmaki i Makaurau engari i te waenganui pō. Rotorua ka paki hai te ahiahi, He hau tonga māuru ka pupuhi ki te taha whiti o Te Ika-a-Māui, he rangi tāmaru ki te uru. Ka mārire haere te hau tonga ki Te Whanganui-a-Tara, whakatū, waimaria koutou i a Tamanui-āpōpō. Ka mahea ake nā Kapua Pouri ki Ōtautahi hei te Tūhoetanga o te Rā. He kōrero whakatūpato ki tāhuna mō te kaha o te hau wāuru, engari pai te kōrero ki te whioi o te motu. Ā, i te korenga o tētahi whakataetae rīki ki roto i Te Tai Tokerau, he tira kōhine i patu i te huarahi, he rua hāora te roa i ia wiki, ki te tākoro mā te kapa kōhine tamariki iho i te 14 tau te pakeke o Whangaparāoa i te whakataetae o Tāmaki. Nā, i whai tūranga te kapa ki te whiringa toa o te whakataetae, i tū ki Manurewa ina rā whakanākoa hori. Me te aha, i toa i a rātou te kēmu ki tō rātou nā hoariri o nā Manukau Rovers. E ai ki te pūrongo a Tumamao Harawira he nui nā hua kua puta.

Koni atu i ngā marama e ono, ēnei kōhine 17 nō Te Tai Tokerau e haere atu ana ki Tāmaki, ki te tākaro mā te kapa Raiders o Whangaparāoa ki roto i te whakataetae o Tāmaki.
They all started from Maldives last year, they were a part of the Ngāpuhi Ahi team from last year and they wanted to carry on playing, um we have a really good relationship with the Hibiscus Coast Raiders club um and we found a home there for them this year.

Ā, i te ekenga o te kapa ki te whiringa toa, i raro rātou e putu ana i te wehenga rua o te kēmu. E rima miniti noa iho e toe ana i te kēmu, e rua ngā piro i tutuki. Nā Te Māia Davis te piro i toa ai te kēmu, 12 ki te 10 ngā tatauranga whakamutunga.
A lot of gas money, a lot of gas money. Yeah. Thank you to our sponsors. Thanks to my parents for bringing me down here every Saturday. Ā, ahakoa te roa o te haere, he nui ngā hua ka puta i te whakataetae nei ki Tāmaki Makaurau. Ā, he painga ki roto i te haere mai ki Tāmaki i te mea He tino rahi te whakataetae nei. Ko tēnei te whakataetae nui o te motu ki roto Tāmaki. Nō reira mōku ake he painga ki roto, engari he pakeke i te mea he nui te utu me te tawhiti. Free James Manukau! Hooray!
Hooray! Hooray!
Tumomao Harawira, Te Ao Mārama.
A kāti, koina nā kaupapa kai taku kete i tēnei pō. Tēnā toro atu ki te whārangi ipurangi, te taupānga rānei a Te Ao Māori News mō te roanga atu o ā mātou kōrero. Hei whakakapi i te hōtaka i tēnei pō, ka hoki ki te tangihanga o Tā Toby Curtis mēnā waiata poroporoākī a te Howard Morrison Quartet te tuarua. Atu i a mātou katoa te ao mārama kia māoriori te noho.